Tuzan lei ah i ruah ṭi ding i a khong sintar ka duhmi cu kham khawh lomi Jesuh fuhnak thinlung ti hi chim ka duhmi a si. Tuzan lei hi ka tha a dih pah ka rul a ṭam pah mi khi a lo pah cang la ti cu sah tein ding deuh tein ka chim lai caah kan hna van chi deuh hna u si ti kha kan nawl ka van duhmi a si. Jericho khua ah Jesuh a luh lio ah Zerko khua hi khuapi taktak a si i Hakha ko in chim ahcun Hakha ko hin ko thum ko li tluk a nganmi khualipi a si. Kannih kan Hakha ahcun minung hi thongkul in sawmthum sawmli hrawnghrang kan um nain Zerko khualipi ahcun minung hi tingkhat le kul in tingkhat le sawmnga karlak khua an saknak Zerko khualipi a si i pangan ta tak a si Israel mi nih an rak hlak an rak lak hlan zongah hin khualipi khualian ngan taktak a si i cu kanan miphun hna nih fek thup i an rak kulhmi khualipi a si Israel mi hna nih an lak hnu zongah an sak ṭhan tikah Joshua nih sak ti lo dingin chiat a serh ko na tein cu khuapi cu an sak ṭhan tikah hin an der ah a fapa lu an phum kutka an bunh nai hin fanhiang pa lu an rak phun ṭhan e tiah sunglawi taktak in ngan taktak in an sakmi Jeriko khuapi ah Jesuh a lut Kan thei tawn bantukin Jesuh cu an min a thang. Jesuh min nih Galilee, Judea, Samaria khuakip a hip tik ah khan Jesuh hi minung tampi nih an zulh. Cu thawngpang cu Zakia nih a theih ve. Zekia cu Jericho khualipi ah hin a khun zung ah rian a ṭuanmi si i pine hmu a sinh tluk in rian a rak ṭuanmi Zekia a um i anih cu a rum a tung a niam a ti. Thawngtha chimtu tampi nih a kan rak chim tawn ning ahcun Zekia cu mi hrokhrol a si, mi ṭhalo a si, mi lihchim a si an ti tawn nain Bible ah lung khua a um lo. Tlawmpalte an kan rak phuah coppiak deuhmi te khi a rak ti. Sinain cu zaki ah a rum i bawi a simi a tung a niammi pa a thinlung he duh a nung. A thinlung ah Jesuh kong a theih tikah Lazaru thihnak a thawhtertu, mitcaw khua a hmuhtertu, hnatchet a damtertu, kum hleihnih thichuak a damtertu, nga pahnih le changreu nga pang pahnih le changreu hlum nga in mi thong nga rawl a dang i minung thong li rawl a dang tu mi nih an zulh thluahmah mi amin thang mi kong cu zakian nih a kong cu a theih ve tika ti pathumnak ah kan hmu mi cu cu zakian nih cun Jesuh Khrih cu ahodah a si ti kha hmuh a duh Bawipa min thiang thang ṭhat si ko seh biakinn kan rat tik zongah hin Moses duhnak thinlung taktak kan nei maw ti zarhpani a si ruang amaw kan rat kuang ada kan rat thawngtha chimtu an um ruang amaw kan rat asi lo le bawipa nih kanunnak a bia ka chim ve ko se ti ma kan rat kan rat no nak thinlung kan ken mi thinlung ha biapi tak tak mi asi Pen ka ṭuan le zongah ka chim tawn. Aw lo na ken lo zongah poi lo, nai ken na cun a ṭha. Bible na ken lo zongah poi lo, nai ken na cun a ṭha. Asinain zumnak thinlung nai ken lomi cu a poi bakmi a si. Pathian lei ah kar kan hlan tikah, Pathian lei kan kal tikah hin thilmi tampi kan ngei ko lai na tiin phil awk a ṭha lomi cu Jesuh hmuh duhnak thinlung he phil awk a ṭha bak lomi. kan bawipa min thiang thang ṭhat si ko seh zakia anun ka duh tukmi cu a rum asinain mana a ngei lo bawi a si asinatein i wang thlarnak thinlung zeihmanh a ngei lo cu zakia nih cun Jesuh mudah duhnak thinlung te kha a nei i a ti cu tikah cun mitung niam a si caah a in lo rian vialte a kaltak dih a rumnak a kaltak in chungkhar a kaltak a phaisa a kaltak aya thu vialte hnu leia a chia dih in Jesuh leia kar a hlang minung tampi nih Pathian leia kar kan hlan tikah kan nunnak ah kan a ken tawnmi a ṭha lomi lungput a chiami lungput phorhlawtnak lungput ruam kainak lungput hi kan a ken tawn caah biakinn chungah kan ratpi tikah hin Jesuh kan hmu tawn lo Sinain zakia nih cun Jesuh hmu kha a duh taktak caah hin zeizong vialte a kaltak ee ti hnenah Jesuh hmuh duhnak thilnung a ngeitu zumtu kan si ahcun kan thinlung ah Bawipa ai phuang colh ko lai. Cu zakia cu mipi nih an phen Pathian biaknak kan rat tikah hin phengtu hi kan um ve ling kan rem lomi nih an kan phenh hna kan fanei nih an kan phen kan ziaza nih an kan phen kan nunning nih an kan phen ti phengtu tampi kan nei tawn asinain zakia cu minung tampi nih an phen nana tein Khrih hmuh duhnak thinlung a ngeimi nih khoika dah a kalter ti cun hmai ah a tlikter a ti hallelujah Hnungrang te hna kan van kal i motor te hna pahnih kan van luh ak cun Hnungrang khua kan van luh le cang ka te ngak chia ka kip an rak ra le motor an kan doi motor mai ah an tli motor kha tong an a zuam hote motor a tong masa tia an a zuam te khin Jesuh Christ Jericho khua chung i a van len lio ah a lu lio ah a len deng mang te ah khan takia cu a sining di lak ai phil kawi a si ai phil nirum a si ai phil zeidah a thinlung a um jesuh hmuh duhnak thinlung te lawng a ngei hmai ah a tli i a ti ngakchia he a tli ti lai tinak so minung tampi nih jesuh cu an tlei duamah an tlei duamah an au thluama ko na te in zekia cu zeitin in dah jesuh ka hmuh lai timi thinlung pakhat te lawng a nei hmai ah a tli chung ati kan pathian min thang tan si ko seh kan zumhnak zong hi mu hmai a tlik pah vi chung a hau cu o hallelujah kan thlacamnak zong hmai a tlik deuh vi a hau kan cham tawn ning beng peng cem kha a nga lo an lio kana pek ning ah khan bawipa ne rian a tuan ko ti mi lawng a nga lo cu an lio bible ne rel ning khan ai deu na tlik hau Tha na camnak ningin hmailio na tlik hau. Pathian nih tam deuh ka hmang seh. Pathian bia tam deuh ka nunnak ah lang seh. Pathian tam deuh ka nunnak ai phuang seh ti ahcun mi nih an zul cio ning an zul lo hmai deuh atlik kan hau. Hallelujah. Ek deuh kan hau cu. Tangfahnak thong. Ter sari chungah zerriat chungah khursa. Taksa lei hin cun an i a in bawlung a chu an ba chu aw bawlung dawi rua ah kawl pakhat te va sut du rua he tia an bai an tli bawipa na rian i a bat ni hi kai lom tu na ba mo ba ba ko ning thlen zong chua ko seh ekadil zong fa ko seh mitku zong vuai lo ko ning a her a si si ahcun hinak zong hon ba deuh ko ning ka ti le ka nunnak he kai pe thateka kan bat bu te en boipa kan dawt kan ti bik to ko pathian thil long ha khuai ve chu hallelujah zekiam haya ati chung Nilai upa pi, nilai bawi pi, saikamor thingkung cungah a kai e. Thelo, saikamor thingkung cung tiang kai tiang Jesuh nak na ngei. Tot man. Ti in khan chung va lu i thlalong ka in va chuan du nak khen na ngei ve hnga mo. Kan ni chu up i bil in caan sau deuh van pek i caan pathian sinah van pek do i kan nunnak i i phuang ding hmanh kan kan ton tawn lo cu sai kamor thingkung ah akai zeicatiah jesuh mu adu ati minung nih an phen asinan sai kamor thingkung akai minung nih an phen asinan hmai ah atli chung anunnak ah jesuh mu dunak nih zeizong vialte hi ko atuahter ko cu ah pathian rian kan tuannak ah kar kan hlannak ah hin ung tei kha he long ma kan tuan lai anga lo mi hi hallelujah ung tei kha long hai tuan anga lo o pastor ka city long tuan rak nga lo sai kamor thengkong tiang kai in a chin lung in jesu hi ka lam na ara lai ti ka thei cha a arat nak lam te bak a bawh i cuka cung te cun a kai e ti bawipa zong hi bawh zia thiam a hau bawipa min thiang thang da si ko seh sabawh thiam lomi cu tan lei chiar a da thawh zong phan kap lo bawh thiammi cu khat te an kala het an ka kho cu peel zong hi burbuk dewa lu a hawi chu a si ko lo ma tang ro ni thi pa in tho i ven pa peng cun sakha khawh si lo tharau thau thlei rian kan ti me a caan hai ngil a hau thin phang thlau in tuan a hau khati kar hlan lawng in thlarau thlau hi rak thlai khawh ve si cu zakia nih hoi ka lam da jesu arat te kha thei jesu arat dak lam te a khan a khai i cu a ra thluahmah hika a cung a chimmi cu Jesus entered Jericho and was passing Jesuh cu a lut i a len dengmang cang kan chim sia cun Cinkhua lam lei a lut le a ra le a kal a kal a kal a thantlang lam lei sia cun TOC thantlang lam khuai tluk hrawng rang a phan cang Jericho ah ri ai tim lo, Jericho ah cham ai tim lo, ai tit ni cu ani cu Bethpage khua Bethlehem lei ah lan dingmi a si. Asinatein hmuh a duh tuktu Zakia kha Bawipa nih a theih kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Hallelujah. Cu Jesuh a bawhnak lam ah cun Jesuh a bawhnak lam ah cun Zakia umnak ah cun Jesuh a rak phan a ti. Cunglei a zo, ahodah mu, Zakia mu. Minung tampi nih an zul ko nain ahohmanh a zoh hna lo. A zohmi cung le a zohmi cu a duhtu zaki a umnak kha a zoh. Hallelujah. Hina hin biaknak kan phan cio, kan pum cio ko nain aho thinlung dah a zoh ti cun amah zoh a duh in thinlung bak a zoh ve. Kan Bawipa min thiang thang si ko seh. A phak tikah cung lei a zoh i a ti ai thaw i bia a chim. zakia rungtum zakia nih ai hmio lin si lo pathian he kan nunnak dihlak in kan fu acun ti kan an hmio lin mi kan ruah chan mi nak ngan deu in kan sina rian tuan du tu kan pathian asi hallelujah tampi nih an kham tampi nih an phen asinain kham khawh lomi Jesuh fuh duhnak thinlung nih cun Jesuh thinlung kha a tong ve Jesuh ka kha a pauter ve i Zakia rungtum a ti i Jesuh nih Zakia kha auh pakhat te ah rangtum tiah ti i pakhat te ah rungtum Jesuh nih ai thawhmi cu nihin ah na inn ah ka tlun awk a si tanai hin thinlung bawipa hi um te tein chungah Jesuh hi atlun awk ase bawipa min thiang thang tha ko se phuk deu in van ngai ta rim han law te in ah nihin ah Jesuh a um awk ase nangma ah Jesuh hi a um awk ase mirang ah ka uar tuk mi chu I must stay at your home your house today ati ina ka um ok hrim hrim ina hin kan thinlung ah kan nunnak ah kan in thungkhar ah kan khual kan rama Jesuh ai thup ok hrim hrim a caam awk hrim Jesuh a um lonak Pathian a um lonak hmun ahcun thluachuahnak he a zor chin lengmang Hallelujah cu le caan ka te kia cu hmakhat te ah a rung ṭum e ina Pathian aw kan theih tikah hin kan thinlong hi tlang sang loin kan thinlong he kan ṭum ter awk a si Bawipa min thiang thang ṭhat si ko seh kan bia kan theih kan kan lung he ha tuk e an liu lam phuam kha au len za and Hakha phu ah phu kan si ve cang. Tongalpang khua ka ruat Ong tha chim. Kanmah nih cun rathei ngai, thaba ngai, Bawipa zei rawl dek kan pek hna lai ti thinlung tor ngai in kan um tawn na in na bia kan chim ha hin sullam anai nga mo an thinlung he atong ha mo an ca athenem nga mo timi wa ka ruat Pathian bia kan chimnak ah Pathian bia kan aupinak ah hin thinlung tlangsang kan neih si ahcun tawltang in lung kan cheih i pak taktak ei kan cheih zongah ang a kuai bantuk in Pathian bia na thinlung ah na tlang asan sual cun ai chol ve lai cun ka wa na ngai me cu zakia hmakhat te ya atu me ati boipa min thiang thang thas ko se zakian na inak ka tlun awk a si tiah a timi kha zakia na theila cangka te i makate a zakia cu rang taktak in atum te miranga he came down at once and welcome him gladly makhat te ah atum i lunglawm thanuam te in Jesuh Christ kha zakia nih adone kan pathian min thiang thang than si ko seh ina pathian bian nih ina atlungmi na thil lung atlung atlungmi kha lunglawm ang ve mo Cheukha pawl tiah kan chiang ai duh ar a pu rol ei lai bantuk ei lai lo bantuk ka chimmi hi a duh rua lo tiah thaphang in kan um caan tampi um cu ara pulmi cu amhai ka rol tam zong ah alo adam mi cu ara ra le liklak liklak liklak acuk le cuk thati adam mi si bawipa ne thlachuah au aduk achia tuk ton la ar pul kal lo chu tekia thil long ka uar tuk pasat mu du nak anei amhu tika ai lom jisu ni rang tum ti tika makhat te tum ai ruata lo rang tum ati tika nei na ka tlung lai ati tika kanupi chim ta nga mo ti um lo kanupi ni an chau la nga mo ti um lo kan in asin pi lo sual nga mo ti um lo kan tlung kan umnak a rem deuh ahcun a ri u a ka thei lo kan kha le nazi pahnih hrawng a ro ah a za cang a phan nak cu khan a si ani cu bawi a si ayin zong hi a seu thuai ta tein innak ka tlun awm than awm tein hnakhat te a don te hallelujah thawngtha kan theihmi Jesuh kan a chuakmi Pathian bia kan theihmi pawl hi i kuat ta lo in thek ta lo in ta chunnak ah Pathian bia cu kan check awk a si ko sinain Pathian bia a dik bak a hmaan bak ti pawl hin cun i ne nu ta hlah u sih dawt le in chungkhat bantuk kan chuak lai ma chuak lai lo me tiin olok chung in khuaruat ta in i tuak ta in mirang ah he state ati he state timi cu kal lai me um lai me chuak lai me chuak lai lo me atu ah kha kan an kha la te kan am lai mo zam lai lo mo zam ding in e tim la a than ko se tam ding in Tara hin ti ka kal tak ding a tam tuk le vale i tleichan ding hi ka thei uha non ti lo tu hi a kha chim liu a khan chang arandak an tliu tia tia khen eh kan ding mi ka thei lo om pio ta le ral san tun tan te long ka kal la ka tli vawlei hi kan chuah tak te ko lai i ti kan ding ah a ṭha cemi cu kan thlarau lawnglawng si ko cu bawipa min thiang thang ṭha si ko seh tom le ka mora zong ka hlawh ka hlawh lai tiah pathian ti ah khan vancungmi nih an tleih hna dawt le nupi kan chuak lai ma chuak lai lo ma kan um lai ma kan lai me tiah olok chung in an um ya cu si lo Jesuh nih na inn ah ka tlung lai ati baka pakhat te baka a co tan am bawipa min thiang thang ṭha si ko seh ahhin mu chungkhar na nunnak lentak an tim ko hmenh zong ah na chin lung tein bawipa i hmuh taktak na duh si ahcun na ṭhum a duh tu kan bawipa a si hallelujah kawltlung nih an hrial cang zong ah innpa nih an hrial cang zong ah na hawikom nih an hrial cang zong ah aho nih an kal tak cang zong ah hin a zung dal in nangmah sin um Emmanuel kan pathian am bawipa min thiang thangṭhat si ko sek Zekia nih cum hekhat te a tum i lunglawm tein a don e a sung lo in kharuah har thadu siang kharuah har fra siang kharuah har phungbia cawmpiak tong kharuah har Jesuh nih pa hi ngun khoi khortu a si a hngal nga lo maw Ngunkhuai khortu kan timi cu an ni chan cun miṭhalo mili chim phun ah misual phun ah an ruah hna hipa inn ah zei ruang dah ai ṭhum hnga tiah an phun an zai e a tim ka hin all the people saw this and began to mutter chimdumi cu mi vialte a hmumi kha zai hram an thok zei ruang dah misual pa inn ah hin kul tlung ah a vai i chen hnga nangmah le keimah misual ah ruah kan si Jesuh hmu kan duh ko ahcun kan sinah tum thum i din a duh tu kan bawipa pathian a si kan pathian min thiang thang ṭhat ko seh hallelujah Jesuh nih ai thawi a chimmi hna cu nihin ah pei hi na khamnak a tlun cu i hallelujah Jesuh a tlunnak popo a khamnak a Jesuh a tlunnak popo ah damnak a tlung. Jesuh a tlunnak popo ah thluachuahnak a lut. Hallelujah. O Bet Edom inn ah David nih a ṭihmi biakam kuang thla an chi ah khan thluachuahnak tampi a ngeihmi vialte thluachuahnak ai cang dih ee. Biakam kuang nih a chim. Nihin Jesuh kan in chungkhar ah kan in la kal lo kan nunnak ah khon kan pio ahcun amah Jesuh lawk a ra lai lo a thluachuahnak a rat chih lai. a khamnak a ra chih lai a daihnak a ra chih lai bawipa min thiang thang ṭhat ko seh cu jesuh pe cu bei kan her cam ko cu o a ṭha lomi cu o tawng a si zakia nih zeizong vialte kal tak in cu ca a tli i saikamor thingkung a kai na na in a donghnak cu amah ca lawng te a an kung ka tei kha nih bawipa kan phian hlat seh kan fim kan thiam hna ti bawipa kan phen hlah seh kan fan nei kan hnipuan zong bawipa kan phen hlah seh zeihmanh theng kho lo ding in putu kan sinak ha bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh a donghnak ah kanan min ate kan sagau kan submit kanan cu kanan ti hrawh ding Israel mi a ti mi hna kan hrawh ai tia a ti mi hna mi phun chung a chuak Naten a fanu khuacien nih atu a tikah a van a sang. A van a san tikah tu awng a thei lo. A van a san nak na khoika dah ben. En na keimah zong pia tana kan ton mene khri le kan beng ve hram ko se. Hallelujah. Pia tana na ton pa a an ben te cun na pia tana a karh lai. Pia tana na ton mene na hawikom sinah an tlikter si ahcun na lungretheihnak kha a karh lai cu kanan minu cu Jesuh Khrih an khua a luh ve lio ah caan ṭha a hmang thiam i anih cu te bak umnak khua hmanh a si lo Jesuh ah cun a um ti kha theih caah khuate in a rak ra i Jesuh Khrih kha ṭah hnawh maw Bawipa David fapa ka zaangfatu ah tiah a ti khuachia nih ka fa hi fak tuk in rotheihnak a pek e tiah a ti tikah khan Jesuh nih a let bak lo a kal thluahmah a kal thluahmah a kal thluahmah ta kha man dat lo ni nu a au lengmang a hau ah hin a tap a tap a thinlong ke kuai a fa dam se ti a du a au tikah khuate in a rak fuh na in a au maw david fapa maw bawipa zaangfahnak ka ngei ka fa nu te hi khuachia nih fak tuk in a tuah a ti jesuh nih kaa khat hmanh a let lo a zultu bawipa ek tuk cang a au tuk cang cu caah cun hi nu hi thah kal seh tiah a zultu nih an ti an chimmi cu kan hnu in a tap lengmang a au lengmang ca hna kan hnawh tuk thla kal cang seh thawk dak petu a si tiah an ti zeitluk dah minu ca zangfak a si palte pastor tannuat Bawipa na pennak thluachuah kan pek piak ko seh. Hang leng bangin nam haika a diarmi pastor paul hi kan thluak nih a phak lo i kan leidang nih a chim thiam lo mi kan pal suami kan nuar tik ah khan kan lungre thei tuk zan ha kan hil kho ti lo ai mi ka ti ko lai cu kha cu tikah cun let lo bak la kal na te in mi nu cu a ti a au chin lengmang Jesuh nih ai tho i a chimi cu a leh cang keimah hi nangmah ca thlan nangmah ca rami ka si keimah cu a tlaumi Israel mi hna kawltu dingah thlahmi ka si a ti minu nih ai thaw chim ve mi cu a hmaika a rak ra a hmaika lak a ra le a khup ai bil bawipa ka bawm ko bawipa ka bawm ko a ca ka si lo a ti bawipa ka bawm ta bawipa a tlaih chen bawipa zeizong vialte a tling theih cha si bawipa min thiang thang dat ko seh Bawipa nih a tuah khawh, Bawipa nih a ṭuan khawh, ka fanu chungum i khuachia a ṭhawl khawh ti kha dakaw kham khawh lo ding, kham khawh lo i Jesuh fuhnak thin cu hihi dakaw si ko cu. Kan Bawipa min thiang thangṭhat si ko seh. Kha tikah cun Minu nih a lehmi cu a chimmi cu ngakchia rawl hmanh khi a ti. O Jesuh nih a lehmi cu ngakchia rawl kha lak riangmang in uico pek phung a si maw ti uico he tahchun cu awk zeitluk in dah a fah nangmah le keimah silsilaw uico anak ka tahchun maw nangmah cu hawi de nai rel ve kan ti khawh men laimi hi thila kan thiam tuk le kan chim kan chim duhnak man ko fa sak cu Thate khan ani cu a si lo zeitindah um ti si ahcun ai thaw i a hmaan bawipa a ti uico phan khi ti a bawipa cabawi cungah a tlami rawl einak nawl a nei ve uico ah ta chun mi kha uico sinai chia cungah a tlami rawl cu uico zong nih einak nawl a nei ve ko tung cacun uico a sin zong ka tang pha kho tinak su cu kan bawipa min thiang thang ṭha si ko seh ngakchia rawl ah khan ai tahchun lo uico ei hnga dingmi rawl ei ding tlak te khan ai hmuh ve tikah Jesuh ai lawm tuk ve chimmi cu minu nangmah cu zumnak an ngeitu na si ti kan Pathian min thang ṭha si ko seh minu nangmah cu zumnak nun zumnak ngan a ngeitu na si na ka halmi cu khonpio na si ti bawipa min thiang thang ṭha si ko seh Kan zumhnak hi Jesuh awk an kan hneksak ve cu aw. An hneksak lio kan mo tlau lai ci. An hneksak lio kan mo sung lai ci kal chi ai thawh chimi cu na zumhnak nih na fanu a damter ti. Hmakhatte ah a fanu a dam i amah a nunnak zong a dam. Ni na hin Jesuh kan pannak ni hi a ka lawng ah o thluachuahnak hlawhtlinnak luatnak daihnak ah a kan pek ko a kan serpiak ko tiah Pathian bia kan theimi kan dihlak te ca Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh